yaa barattoota kutaa kudha lamaa kan ta'e ulamaa'ii qaqqaalii fuuldura taa'ee aamin jalaa jechuun carraa kan koo ta'ee dhaaltoota ambiyaa ta'uu ragaa bahee yaa rabbii koo guddaa aangoon kan isaa ta'e caalaan ilma namaa beektoota sii je'e irraa eegi balaa jabeenyi kee ta'e irraa eegi balaa jabeenyi kee ta'e. irkoo keenya jabaa yaa rabbii ol ta'e jiruun ilma namaa dubbii qofa ta'e namuu numa rafaa yoomi lafaa ka'e wallaalaan quba nyaachuun hiree hoomaaf ta'e namaaf hidhii xuuxuun kaayyoo kan koo ta'e rakkinni muslimaa silaa anaan bahe shukurii rabbii kiyyaa muslimni milkaa'e shukurii rabbii kiyyaa muslimni milkaa'e. barataa muslimaa takkoo maaliif dhabne barattuu islaamaa takka maaliif dhabne of taanee jiraachuu maalumaaf dadhabne ofii jalaa rafne maalumaaf baqanne amrii laamsituu hundaaf waliigaluu dhabne nama tuffatamaa ta'uu maaf filanne ammarraa eegallee maa hin muranne urjii musliimotaa ta'uu maa hin hawwine urjii oromootaa ta'uu maa hin hawwine dubbiin dubbii fidaa yeroo gad lallaalle dheebuun natti jira ifittiin wallaale beelaan natti jira firraa hin wallaale jireenyaa wallollee korre galmee malee sarara diddiimaa wallaalummaa dhaallee gubbaa kana deemuun muslimaan hin malle gubbaa kana deemuun oromoon hin malle maaliif hin madaalle guyyaan tokko nafu gaafa urjiin galle guyyaan gammachuudha gaafa urjiin galle. Barat. barataa barataa as jiru dubbiin abduu abduu abjuu ta'e barattuu as jirtu abdiin kee maal ta'e murtiin hawwii teeti asi hafuu ta'e murannoof abdiin kan koo galma guddaa ta'e yuunivarsiitii galuun hawwii kan koo ta'e dhibba torba fidee darbuuf qophii koo naaf ta'e irkoo kiyya jabaa rabbirra of kaa'e irkoo kiyya jabaa rabbirra of kaa'e. diin islaam oromummaa kan gad dhaabbattee shabaaba mee if gallaalii alifi kan aanu baadha wallee siif hin galle jechuun aara kan aanu baadha yaa barataa yookiin barattuu as jirtu barumsa kee jabaadhuu fuudhaa heeruma dhiisii of gad qabii baradhu diin islaamaaf saba kees bilisomsuuf baradhu utuu hin beekne tasa waan si ta'u gufuu humna rabbii keetiis si jalaa haa kufu hulaa gadda banamee sirraa fuudhu gammachuu sirraa cufee rabbii siinaaf haa- siinaaf haa okkolchu gaddaa yaaddoon argin gammachuu kee malee cinqiin isin hin argin jiruuf du'aanillee cinqiin isin hin argin jiruuf du'aanillee beekaa ta'ee osoo hin tahin yoon si cabse qalbii atis rabbiif jecha anaaf irra darbi ilaa obboleettii tiyya atis obboleessa koo yoon isinitti balleesse gaaf tokko waan natti balleessite siif dhiise onnee guutuun atis waan natti gaddite naaf dhiisi afootu atis waan natti gaddite naaf dhiisi afootu waa walidhaa mannaa'ee osoo hin fixanne yaa obboleeyyan kooka walirraan fannee harkisaa oolanis ulee naddan cinne adawiin diindhaaniif akkas hin argine ulee diinin tuman akkasiin godhanne akkasiin amma qahamaan siif dubbanne ilmaan oromtichaa jechuun nu manafne hadara akka dubbii kanan irraanfanne ee walit dhaammanne insha allah wal garraa nu garsiisi karaa inna allah shataraa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu